Phuthego ya Modimo bana betso mabantu a matle bomme le bontate kae kapa kae mo le ka tswang le le teng ke a le dumedisa ke le dumedisa lebitsong le le maatla la mmoloke le mopholosi e le jesu kreste ya le dumedisang ke moruti solo

a re etelele pele ka gare go mosebetsi wa rona wa moso wa letsatsi la kasheno e tlo nna le wena re kope modimo ka thapelo a re rapele re phagamisetsa matlho a rona dithabeng mo thuso ya rona e leng teng thuso ya rona e tswa kae thuso ya rona e tswa go wena jehova ya yentseng ba godimo lefatshe le lewatle le dintho tsotlhe tse re di bonang morena le modimo wa rona ntate wa morena wa rona jesu kriste papa ya matla otlhe re ya o leboga ga o sempene o re file thata le maatla a go utlwa lentswe la gago o re file thata le maatla a bophelo bo re sa ntseng re bophela mo lefatsheng lena re re o ya halalela o tshwanna ke thoriso modimo wa rona papa ya matla otlhe re lebogela tsotlhe modimo tseo re etseditseng tsona tseo o re fileng tsona o re bolokile rona le ba magae a rona rona le bana ba rona le balekane ba rona letsogo la gago la re apara ke ka bo re reng re a phagamisa matlho a rona re lebeletse thuso mo go wena modimo ya matla otlhe re thuse ke gona re santsene re tla re tlile go thola ditaba tsa legodimo re etelele ke wena pele moya o halalelang montswalle e be ona o re rutang ka matsatsi le matsatsi re kopa tsena tsotlhe modimo re tshepa lebitso le le maatla la mmoloki le bopholosi e le jesu kriste amen ngwanetso le wena kgaitsadi batsadi ba ka kae kapa kae mo le leng teng la le wena re tla re kopana moso ona re tla re tlisa ditaba tsa legodimo re tlile go fumana mantswe a rona go tswa testamenteng e ntšha le testamenteng ya kgale lekwalo la rona la pele leo re tlileng go le bala e tlile go nna buka ya baroma Baroma chapter 13 re tlile go bala verse 8 re emisa mo go verse 10 baroma chapter 13 re tlile go bala verse 8 re emisa mo go 12 re bale le buka buka ya diane tsa ga solomone re tlile go bala chapter 25 yona re, eh, re bala go simolola mo go verse

o seke wa eletsa le fa go ka nne go le taelo e nngwe e sele di akareditse ka lefoko le le reng o rate mong ka wena jaaka o ithata lorato ga lo dire motho bosula ke ka moo lerato e leng tirafatso ya molao lentswe la rona e leng lentswe la bobedi go tswa bukeng ya salomone buka ya diane diane 25 verse 21 yona e balega ka mokgwa fa mmaba wa gago a tshwere ke tlala mo fe dijo fa a nyorilwe o nose metsi gonne o tlabo o tlhatlhaganya magala mo tlhogong ya gage mme morena o tla go duela amen le ke lentswe la modimo e ka modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a lisa a re rapele motho wa modimo re lebogele palo ya lentswe la modimo modimo ya lokileng modimo wa batsadi ba rona papa ya matla otlhe lentswe la gago le matla lentswe la gago le badilwe le balla ba ba nang le ditsebe go utlwa se lentswe la gago le buang le phuthego ya gago ka lona modimo ya lokileng totobolela ditsebe tsa moya go utlwa maatla a lentswe la legodimo tutubolla ditsebe tsa moya go phedisa motho yo o kwateng modimo ya matla otlhe jwale ka lentswe la gago le badilwe le santse ne le tlilo go tlhalosa re kopela maatla a moya o halalelang e be ona a o rutang e be ona o re tataisang e be ona o tsayang karolo mo go mang le mang ya dumela lentswe la gago papa ya matla otlhe ka lebitso lebitso le le maatla la mmoloki jesu re santse ne re tlo tlhalosa ditaba tsena modimo ya matla otlhe re boa tshireletso le bophelo over mang le mang modimo ya tlabe a mametse tshebeletso ena re kopa tsena tsotlhe modimo re tshepa lebitso le le maatla la mmoloki jesu amen bomme le bontate metswalle ya jehova modimo nna le wena re tla re kopana gape mo ileng nna le wena ra utlwa bahlanka ba modimo ba ba ileng ba folosa ditaba tsa legodimo mo dibekeng tse di fetang ba ntse ba godisa le go bua bogolo ba modimo nna le wena re ntse re le mo yona kgwedi ya lerato ntumelele motho wa modimo ga ke tla le nna moswa wa letsatsi le ke tla ke tlile go folosa ditaba tsa legodimo maatla a lentswe la modimo a ka etsa go go rileng mo bophelong ba gago ga wena o ka tsaya lentswe la modimo wa lekuka le go le amogela ka tumelo tumelele ke re moso wa letsatsi le mantswe a otlhe a re ya badileng re tla re ya kopanya re tswalela kgwedi ya lerato re tla re ya kopana re tla nna le wena

ntumelele ke re nna le wena ke ba bangata ba nna le wena re ileng ra ba kwatisa kgotsa ra kwatelana le bona empa ka sheno ke tlisa mantswe mo kgweding ya lerato re tswalela kgwedi ya lerato ka theme e e reng go ratana nna le wena mo re balang teng e, re kopana le mantswe a a re rutang re le bakeresete ka moo re tlamehileng re phele le go pheta molao wa modimo lentswe la modimo mo bukeng ya baroma moo re kopanang le lona kasheno re kopana le mantswe a a reng ka morago ga go etsa dintho tsotlhe le setse le feditse tso tsotlhe tse e ka tswang le dumelana ka tsona tse e ka tswang le di etsa melao ya lona empa morago ga dintho tsotlhe tseo ba re lo ratane e re verse 8 ga re e bala e re

nna le wena nako nngwe re ya re kopana ka gare go dikopano ka gare go magae a rona re nna le dimithini ka gare go mesebetsi ya rona re nna le dimithini ka gare go di-political party tsa rona re nna le dikopano kae kapa kae ga re setse re yentse tsotlhe tseo lentswe la modimo le re le ratane go sale fela go ratana gonne go rata motho o tlabe a pheta molao wa modimo ke tlisa potso mo go lona re ba ba kae batho ba re ileng ra raya bana ba bo rona bao re belegang mmogo bao re antseng letswele mmogo re ba ba kae ba rileng ra re nna ga ke morate re ba ba kae batho ba e rileng ga re phela le baagisane ba rona ra bua mantswe a gore wa ntena nna ga ke morate re ba ba kae batho ba e rileng di-relative tsa rona re ile ra kopana le bona ka jeno ga re sa tsenelana ra bua mantswe a gore nna ga ke morate re ba ba kae batho ka gare go dikereke tsa rona le di-structure ka go farologana ra raya batho ra re bomokete bona ga re ba rate re ba bangata empa letsatsi le letsatsi o ntse o rapela ntate wa rona ya kwa lehodimeng re tshwarele melato ya rona jwale ka ga le rona re tshwarela ba bang melato re ba ba kae bakeresete ba re ile ra rera le ka lerato empa re palla ke ho phethahatsa molao wa lerato lentswe le re morago ga dintho tsotlhe le ga re ka ya makgotleng a magolo le ga re ka sekisana ga tso tsotlhe tseo di etsagetse go sale go ratana ke ka bo ke reng motlhodithero wa rona letsatsi la kasheno e nne go ratana ba bang ba batho ba rona batho ba re phelang le bona ka gare go jarata e le nngwe ba lekane bana ba rona re ntse re bua mantswe a a sa tameleng mo leratong a a tletseng letlhogo gore nna ga ke morate a nna le wena moso wa letsatsi le ya le ka ga re tswalela kgwedi e ya lerato tlhoko bo bo teng mo go wena bo bo ileng ba go kgopisa o ntse o bua mantswe na ga ke morate lentswe le re yo o ratang o phethagatsa molao mme wena ga ntse o re ga ke morate o roba molao wa modimo ga o ntse o re nna nka seke ka mo tshwarela o roba molao wa modimo re ba ba kae bakeresete ba re tsamayang re rera lentswe la modimo re ba ba kae bakeresete ba re ntseng re tshwere dibaebele tsa rona empa lerato la modimo le le kgakala le rona lerato la modimo re palelwa ke go le phetagatsa ka moo lentswe le buang le re re tlabe re pheta molao wa modimo bakeresete ke ba bangata ba ba tsamayang ba etsa dintho tse kgakala le lerato gobane lentswe la modimo le tlhalosa le re modimo ke lerato yo o leng mo modimong o na le lerato jaanong ka mantswe mang re phela bophelo bo e seng bona bophelo ba fake fake ka gare go dikereke bophelo ba fake ka gare go magae a rona re a pretenda re iketsa bakeresete empa bokeresete ba rona bo le kgakala le modimo re palela fela ke go boloka taolo e e reng rata rata rata rata rata re a sitwa ba bangwe ba rona re kgora gagolo ebile be re latlhe le tse di jewang ba ba ntse e le gore ba bolaya ke tlala ka lebaka la letlhoo le le leng mo go wena wena wa re o ka seke wa ba fa o ka seke wa ba apolela empa lentswe la modimo le re rata rata wa heno jwale ka ha o ithata le ba bakae batho ba ka jeno re rera mmuso wa modimo re rera le lentswe la modimo empa ga re boledisane le ba akhelwane ba rona ga re boledisane le metswalle ya rona re ba ba kae batho o sele o tshwere letlhoo le ka seno o swa ntse o tshwere letlhoo ga o batle go pheta molao wa modimo lentswe ke le le rele rata rata wa heno jalo ka ga o ithata temana tse di ka motlase di tlhalosa gore melao ebile teng e e re rutang gore o seke wa etsa boaka ra bana le melao e e reng o seke wa bolaya ra bana le melao e e reng o seke wa wa utswa kgotsa wa supa kako ka monka wena empa lentswe la modimo le re tso tsotlhe tseo tse ebile melao di akaretsa ke lentswe le le reng

o akaretsang melao yo yotlhe o phethagatse e leng go rata mong ka wena empa o tswa o re o rata modimo o ka rata modimo jwang o sitwa ke go rata yo o phelang le yena yo a leng mathoko ga gago empa o ntse o re wena o rata modimo wa gago modimo o re lerato le a phethagala ga e le gore rona re ratana mo lefatsheng ga re etsa gogo re tlebe re phetile molao wa modimo modimo le ena a ka re utlwela botlhoko modimo le ena a ka re gauhela ga ka gonne re tlebe re tsamaya go ya ka molao wa gage lentswe la modimo baena le ya re ruta a nna le wena re se thatafatse dipelo a nna le wena re seke ra nna manganga ga lentswe la modimo le bua le rona wa itse gore ke ba ba kae batho ba wena o ba reileng wa re nna ga ke mo rate wa itse wena gore mo lesekeng la gago ke ba ba kae batho ba o rileng ga o ba rate o ile wa confessa le ka molomo wa gago ga o na le metswalle ya gago re ba ba kae le ka gare o dikereke ba re itseng gore mokete o rile ga a rate mogolo mokete ga a rate mme mokete ga a rate motlhankana mokete ga a rate moruti mokete re ba ba kae lentswe la modimo ga le etse phoso le bua le wena yo lo utlwang ebile o le amogela mo o ka tswang o le teng wa iketse motho wa modimo itebelele o ka etsa tse ngata wa ntsha le dikatso tsa gago tsa kereke wa tsena kereke sontaga le sontaga wa latlhegela ke bophelo ba gago ka lebaka la gore o paletswe ko go boloka molao o akaretsang melao yo yotlhe ya modimo modimo o re kaela gore re ratane go rata wa heno jwale ka ga o ithata go rata bana ba eno go rata bakreste mmogo go rata baagisane mmogo se ke se bolelang ke se ga ke re etsa botsalano le bona ga ke re le gore tsamaya o ile go robala ko teng lentswe la modimo le re ba na le lerato ba na le kutlwelobotlhoko ba na le kutlwisiso o rate batho go tswa bopelong ba pelo ya gago o seke wa bua fela ka molomo wa gago rata motho jwale ka jehofa a lebeletse mo go rona nna le pelo e e siameng mo bathong o seke wa bana le letlhoyo mo bathong o seke wa eletsa batho bosula o seke wa lakaletsa batho leso o seke wa lakaletsa batho dintho tse mpe ka moo re tlheleng re bua ka teng o fumana re bua ebile re na le maikutlo a gore ga nkebe ba le mo pele ga rona le go mo tshwara ka matsogo ne o ka mo tshwara ka matsogo o kry-a motho a tutetse a tletse gore nna ga ke morathe ebile ga ke batle le go mmona ebile yo o fitlhele motho a rata motho ka tsela e e leng gore ke tsela e e swabisang bakeresete a re rataneng bakeresete a re bontsheng gore le ba ba sa itseng modimo ba bone lerato le le tukang mo rona bakeresete ba bone lerato le legolo le le phagameng mo go rona bakeresete motemana ya bofelo e re lorato ga lo dire motho bosola lerato ga le dire motho bosola ke ka moo lerato e leng tirafatso ya molao e ka se re o re o rata motho wa mmoa ka dipolelo tse e seng tsona e ka se re o re o rata motho wa ya ka maikaelelo a e seng ona o ka se re o re o rata motho wa mmela le serai o ka se re o re o rata motho wa ba ka le go mmolaya re ba ba kae ba keresete ba re ileng ra batla go lelekisa batho mesebetsing re ba ba kae ba keresete ba re ileng ra kgopisa bakeresete mmogo le rona ebile ra batla le gore ba tswe le mo kerekeng ebile ra bua le mantswe a gore ke ba ke gona ba fitlha mo kerekeng ga ba itse kereke ba ba kae bakeresete ba re ileng ra diga mewa e e neng e batla modimo re ba ba kae ka gare go magae a rona ba re ileng ra etsa batho ba borona ditiro tse mpe re ba ba kae batho ba re phelang le bone ba re ileng ra ba tlhekefatsa go ya go tswa ka mo moyeng go ya le ko nameng ba bangwe ba kry-ile di-physical abuse ba bangwe ba kry-ile di-emotional abuse re ntse re phela le bona empa disontaga re tshwara dibaebele re iketsa bakeresete ke ka moo ke re bophelo bo e seng bona re phela re re bakeresete mo pelong tsa rona maphelo a re ya phelang re utlwisa balekane ba rona botlhoko re utlwisa bana ba rona botlhoko lebaka ke gore re iphele lefatshe lebaka ke gore ga re batle modimo le go mamela molao wa modimo re batla go ya ka rona re batla gore go etsagale go kgotsofala motho wa wa nama empa motho wa moya o modimo a batlang gore a phele ena a sa kgotsofale re ba ba kae batho a itse gore ga o nko utlwe he ke e ba ka mokgwa o yalo e re ke e atametse mo mothong wa nama le motho wa moya motho wa nama o tletse letlho a batla ho ikgotsofatsa motho wa moya o batla kahiso ka nako tse ding o etsa diphoso o kgotsofatsa motho wa nama le pride ya gago o ikgogomoso ba gago o tsamaya o roga batho o tsamaya o lwesa batho ga setse o entse tsotso tsotlhe o relaxa o le kwa gago kgotsa o relaxa o le mo sekhutlhong sa gago motho wa mannete wa tota e leng moya ebe a kgarakgatsega ka moo o ileng wa rieta ebe motho a bua mantsware o itse ne ke sa batlwetsa so ka itshola wa itse gobane motho wa nna wa nnete wa tota o sa kgotsofatsang e le moya wa modimo ke ena a go jesang letswalo ke ena a sa kgotsofalang ke ena a irang gore o bue mantswe a a rene ka itshola ne ke sa batloetsa so o itse le pelo aka o itse ne ke sa nyako o motlwisa botlhoko gobana motho wa moya e leng motho wa tota motho wa nnete o batla tse lokileng o a mamelela ke ka moo ga nama e setse ya ntse tsa tsona motho wa moya e le motho wa modimo a sa kgotsofale o buang mantswe a gore ke a itshola ke a itshola mme ba bang ba rona ba swantse go le yalo le ga matswalo a bona a ba bontsha kgotsa segakolodi sa bona se ba bontsha gore bophelo bo le bo phelang ga se bona ba gana ka bona ka lebaka la pride ba gana ka bona gore re ka seke raya ra ilo kopa tshwarelo re ka seke raya ra ilo go lokisa bothata ke bona bogo lentswe la modimo le re a re rataneng bakeresete go ratana ke go pheta molao wa modimo nna le wena re tlhoka gore le ga nna le wena re kakangisana gore re dumelane ga se gore ra lwana e tlo nna le wena re ratane re ratane tane re seke ra tsogelana ka letlhoo gobane le lentswe la modimo mo bukeng ya matthews chapter 22 kakaretso ya melao e re rata mong ka wena jaaka o ithata ditaelo tse pedi tse di akaretsa melao otlhe le wa baporofete lentswe la modimo mo bukeng ya ga johanne le re modimo ke ena a re ratileng ga se rona re ratileng modimo empa bakeresete re ya tlhokagala gore lerato le modimo a le ratileng ka lona ka gore romelela morena jesu le rona re le phethagatse mo ba re phelang le bona re tlhoka go rata banka rona re tlhoka go pheta molao wa modimo lentswe la modimo mo bukeng ya rona ya bobedi le re ruta le go re tlhalosetsa gore le ga maba wa gago a tshwere ke tlala mo fe dijo re ba ba kae batho ba e ka reng ga di-enemy tsa rona di tlhoka go ja ra ba ntshetsa lentswe le re le ga a nyorile mo fe metsi a nwe sa se tlhokang o seke wa ya ka mano a mabe ba bang re hana le go sapota magae a rona re hana le go sapota bana ba rona re hana le go sapota balekane ba rona lebaka ke eng ke letlhoo le le leng teng mo go wena ke go tlhoka go rata go go leng teng mo go wena lentswe la modimo ga le etse phoso o seke wa le tseya ka tsela e mpe le amogele ka tumelo o le koke le kgone gore le go thuse le go phedise wena le ba lelapa la gago wena le bakereki mmogo wena le batho botlhe ba o sebetsang le bona le ba o ahisaneng le bona ha moahisane wa gago a hloka go go rileng o na le bokgoni ba gore o ka mofa mofe ha batla le metsi monwese ha batla go o rileng o na le thata ya gore o ka mo thusa mo thuse re ba ba kae batho ba e le gore ke be re fane ka mesebetsi mo baneng ba baagisane ba rona re ka be re fane ka di-opportunity mo ba mo bathong ba re phelang le bona empa ka lebaka la gore ne re itse ebile ga re utlwane nna nka se ba botse gore ba hira nna nka se ba botse gore go na le internship nna nka se ba botse gore go na le opportunity e e rileng mofe lentswe la modimo le re faya yo tlhokang mofe yo ga ke itse gore ke utlwa ke mang mo lona ba ba leng teng ba le mametseng lentswe le modimo wa kgotso a lefe maatla lo utlwe lentswe la gage le go le kuka le go le amogela ka tumelo a lentswe le la go rata le go fana re seke ra etsetsa batho ka bobe mo go bo botlhe ba ba tlhokang dithuso tsa modimo a re rataneng jwale ka bakeresete gore le ba ba sa itse modimo ba tle ba dumele lentswe la modimo a re etsetsaneng ka lerato jwale ka bakeresete gore le ba ba leng kgakala le mmuso wa modimo ba tle ba bone mmuso wa modimo a nna le wena ra ka ntsha megopolo e maswe e mo teng ga rona modimo a ka re utlwela botlhoko modimo a ka re gauhela modimo a ka re fatso tsotlhe le gore modimo a ka alafa le lefatshe la rona ra tla ra kgona ga nna le wena re pheta molao wa modimo re ba bangata ba re tsamayang re phagamisa matsogo re re wa halalela modimo re ba bangata ba re tsamayang re bua bogolo ba modimo re rera mmuso wa modimo re apara le diseaparo sa rona re etsa tse ngata tse bontshang bogolo le maatla a modimo empa nna le wena e be re palelwa fela ka go phethagatsa lerato le modimo a le batlang mo maphelong a rona rata go rata wa heno jwale ka ga o ithata go rata mong ka wena ga e le gore ga semone e e ya bokhutlhong o ne o sena lerato le moagisane mmogo wa tlhokega gore o amogele lentswe la modimo ka moo letlang ka teng etsa tsela le mokgwa ya gore o tlise kagiso mo wena le moagisane wa gago ga e le gore wena le ba lelapa la gago molekane le bana le ne le sa utlwane le shera le dikamore le ya le sa utlwane e tsa lebaka la gore ka jeno o etse lebaka la gore gobane le lerato ka bakeng tsa gago le bana ba gago bakeng tsa gago le molekane wa gago bakeng tsa gago le ba losika la gago bakeng tsa gago le bana beno le ratane ga e le gore go kerekeng le gona go na le bao ne o ba tlhoile e tsa lebaka nako e santse e le teng o etse hore o tlise kahiso o etse hore o utlwane le ba o sa utlwaneng le bona re bane re nne baena ba re kopaneng go tla go rorisa le go godisa lentswe la modimo ka tsela le mokgwa o o tshwanetseng re seke ra tswa re tshwarelane dikhope re seke ra tswa yo mongwe a sa kgotsofala re rapele mmogo re phetagatse molao wa lerato ga e le go re le ko mosebetsing ko o ka tswang o dira teng ba bangwe ba batho ba ne ba sa o batle kgotsa wena o ne o sa ba batle o tletse ka boya wa letlhogo e tsa tsela ya go pheta mosebetsi wa modimo

hala a magolo mo godimo ga tlhogo ya gago molato wa gage e ka seke ya ba molato wa gage go mo go yena gore ene wa fetoga kgotsa ga a fetoge leka ka bojotlhe ba gago a pride ya gago e sekebe ya go etsisa diphoso wena leka ka bojotlhe ba gago gore o phete mola wa modimo o tlebe o bolokile le bophelo ba gago ga ena a gana ba re magala a mollo o o tukang o tlebe a tlhatlhela modimo ga tlhogo ya gage modimo a kgotso ga mpolokele lona ka mantswe a a boletsweng ka bonnyane le bofokodi wa kwale mo dipelong tsa rona ka enke ya lerato rata rata go rata bang ka wena jwale ka ga o ithata go tlebe o phethagatsa molao wa modimo ka jesu ya tshwannang ke tlhalaletso le ka bosakhutleng amen a re rapele re lebogele palo ya lentswe la modimo le tlhaloso ya lona modimo ya lokileng ka lebaka la morena wa rona jesu kriste papa ya matla otlhe re ya kula mo moyeng re a kula mo nameng papa ya matla otlhe re iphitlhela e le gore lentswe la gago le re porofiti re na le di-depression le di-stress e le ka lebaka la letlole le leng teng ka gare go maikutlo le dipelo tsa rona re imetsa dipelo tsa rona ke ka moo re iphitlhelang e le gongwe re na le madi a magolo ke ka moo re iphitlhelang e le gore re na le di-mine block gobane re tsamaya re gopotse ka batho bao re ba tlhoileng ka batho bao re sa utlwaneng le bona papa ya matla otlhe re ya kuma re thuse a re lwele ke wena re entse diphoso re ne re sa itse re itshwarele ditlolo tsa rona re fe moya wa lerato re fe moya wa nnete moya wa boikgomoso re ya o phumola re o latlhela ko ntle ga re ya re ile go lokisa ditaba tsa rona le bana ba rona le balekane ba rona le bakereki mmogo le baagisane a re tataise ke wena re tsamaise ke wena modimo re kopa moya wa kagiso re kopa moya wa lerato re thuse jwale ka kereke tsa gago jwale ka malapa a gago jwale ka batho ba gago ba re ipitsang re re re batho ba gago re fe moya wa go ratana modimo ya matlole ka ho etsa hoo modimo lefatshe le tla ba le kagiso dintwa le dipolano di tla fela moya wa leso o tla tswa bo go rona ra phela ka tsela e e tshwanetseng e e kgatlhang sefatlhego le manyelo a legodimo papa ya matla otlhe ke ya rapela ga se ka botelele ba thapelo ba o ka rutlwang re na le batho modimo ba kulang ba le ka gare o dipetlele ba kula ka gare go magae a bona le bona re ya ba beya ka gare o dithapelo tsa rona modimo le ba e re ileng ra ba etsetsa diphoso ra bua go sa tshwanelang ka bona re ya ba rapedisa re kopela bophelo bo go bona le rona le batsofe ba rona re ya ba rapedisa re kopela bophelo bo go bona a re thuse ke wena re lwele ke wena masea a sa kgone go bua re kopela bophelo mo go wena a re lwele ke wena papa ka lebitso le le maatla la mmoloki le mopholosi e le jesu keresete re fe motlholo wa gago nna re a amogela rona ra sa renta re sa renta ka tlase go lebitso la gago lebitso ke le le maatla la mmoloki le mopholosi e le jesu keresete amen a re amogeleng mogau wa morena mogau wa morena wa rona jesu kriste lerato la modimo ntate le kopano ya matshediso a boya o halalelang di bone le rona go fitlhelela go tla morena jesu ka jesu ya tshwanang ke kgalaletso le ka bosa khutleki amen